Ansa na me ne wo bɛyɛ afiri no, agye sɛ me meto wo aduro. Ɛma wo yale a, sɛ woanwu a, na wo nso woato me bi. Me nso me yale a, na mahu sɛ yes, wowɔ aben. Me nso so mɛtumi aben, na yɛaka yɛn aduro no abom. Ɔne me maame ɛba bɛda. Me nuanom nyinaa ba bɛda. Sɛ ɔba a, ɛdan mu hɔ shake, na mununkum asi, na wapue. Na ɔpue a. Wɔyɛ tietie tie a wɔayɛ rasta gu fam. Wotumi ka kyerɛ wo maame sɛ maa sei ne sei na mehu. So mo nyinaa nim sɛ Trɔm Ɛga no aware obiara? Ɛna Trɔm Ɛga no nso yɛ me Nyankopɔn. Se yɛte kaa mu na kaa no rekɔ akɔhwe wɔ deɛ, deɛ, deɛ mɛka sɛ Trɔm Ɛga mu le do o. Sɛ menam na mepatre a, Tɔ m'agan mu lɛdo te sɛ deɛ deɛ nnɛ mmerɛ mu no sɛ mefatra Jesus no na menni menni Jesus din nti afei na mewura ho sɛ ah nyame bɛɛ na wo deɛ yɛsom wo a ntɔkwa nko ara adwaman nko ara nti mefa akonnwa ɛkɔkɔ sii dua dua bi ase wɔ yɛ fie anim ɛna meda hɔ na meto nnwom na awurade wo mɛɛko adɛn na me nko ara me brɛ sɛ ye da bɛn na mɛsoro ma ɛbɛpie paapee wo ba mɛɛko Eti metoo nnwom no pɛ na yɛkɔeɛ na asɔfoɔ asɔfoɔ na wɔn ahyia. Ebi hyehyɛ claptors, ebi atatoo wɔn ho, na wɔn de ice chins na wɔn de asi hɔ. Ɛna wɔn abubu apɛtɛhye ne beer no de agu mu, na wɔn de malt bɔtoro asisi pono no so. Eti sɛ ɔde glass glass sa a, wobefiri sɛ ɛyɛ malt na ɔɔnom ba ɛyɛ ɛyɛ apɛtɛhye ne Guinness. Nti yɛwieeɛ na ɔno nso so ɛkɔ kɔgye ho hotel. Ɔse Yesu se ɔnwale me na agya mate ase. Nti wɔde Yesu de yere no. Ah ɔne me ba ba ba bɛda na ɔkɔfa oil bi ɛna ɔde bɔɔ hanky mu. Hom ɔsɛ me na ɔno so afefa m'ase. Kyerɛ sɛ trɔ na Ghana kɔyɛ bosom bi a mo bu no ara to the extent sɛ deɛ ɔbɛka no yɛ final. Nti ɔnni hɔ a ɔnni hɔ a wobɛ dɛn na abɛka ɛna wo na wosom no. Ɔyɛ wo Nyankopɔn nti deɛ ɔno ɛka biara yɛ nokware ɛna wadaadaa yɛn ama yɛagye atom sɛ Obetumi ama wo nkwa. Sɛ wogye no di a, obi rebɔ wo tuo a, ɛrennya wo. Obiara ntumi nkum wo da. Ɔno na ɔwɔ tumi wɔ asase yi so nyinaa kyɛn obiara. Enti sɛ obi a ɔwɔ tumi aka akyerɛ wo sɛ minni, minni wo a, enti saa na ɛte. Enti ne yɛ suro no. Enti na anka wobɛka wo wɔfadeɛ bi. Na me wɔfa Stephen Akwɛtɔ. Wohu sɛ Abosomfoɔ sei, sɛ wo na awɔ aduro no na woaben a, me nso so mewɔ bi a, ansa na me ne wo bɛyɛ frii frii no, agye sɛ me meto wo aduro ma wo yale a, sɛ woanwu a, na wo nso woato me bi. Me nso me yale a, na mahu sɛ yes, woaben, me nso so matumi aben, na yɛaka yɛn aduro no abom. Motu tia mo ho. Wotu tia wo ho, nti sɛ wotu me na antumi anko a, ɛyɛ sɛ wɔaben. na wopɛ obi adamfo a, gye sɛ wokɔto ne ti. Ɛwɔ sɛ wotra ne ho sɛ ɔno nso wɔ tumi bi a wo ne no bɔ mu a ne tumi no ano yɛ den. Na owu ɛ?
Sɛ owu deɛ, sɛ me tumi no atumi aku. Enti wɔno to obi deɛ, ɛna nipa no yale brɛ paa, nti nipa no ho tɔɔ no no, wamfa anto me wɔfa Stephen no, na ɔde too me wɔfa no yere Etete.

Ɛma maa maame yi te hɔ de biribi hyɛ me ha, ɛ ɛ saa ma woman yi wui. Owu wie na ne kunu no fa ahoma sɛ ɔrekɔ akɔhyɛ ɛne ne ho akɔmfo. Na wɔkum nnipa paa, woyɛ list wobɛkum. Wɔakum akum ɔbenfo a ɔrekɔ awoɔ so nyinaa. Ɛna obi aku ne deɛ deɛ ɔreba abɛsu. Na me maame teatea no, me maame teatea sɛ woakum amanfoɔ deɛ a, wo deɛ one na obi aku na wosu. Ka fa ahoma no kɔgu hɔ. Kurɔmfoɔ biara saa.
Saa. Wia na adeɛ a na ɛyɛ ne ya. Nso ɔpɛ wo deɛ. Saa. Wia. Nti obi aku ne yere ama no ahye no. Okay. Yo.
Prophetess yɛ mmra. Nti, nti ɛbaa ne saa no, yɛ, yɛ, yɛfiri Kumasi baa, ɛ, ɛ, baa Easton hɔ, akorɔ, akorɔ so. Okay. Nti hɔ na meka sɛ na ntɔkwa no rekɔ so saa. By na afei na madi 12.

boy friend anaasɛ four boys maa nkɔ yɛ bi da. Na ɛba no sɛ na ɔmo tu tu di w'akyi sa. Na me ho yɛ fɛ kakra. Ae, ahoɔfɛ deɛ wo ho ɔfɛ. Na me ho yɛ fɛ kakra, na me yɛ slim nti na me wɔ shape wɔ biribiaa nti na me ho yɛ fɛ. Ɔn sɛ na me yɛ me kɔkɔɔ dada but me san so sraa so. Okay.
Nti na me hyɛ trousers, hyɛ wig yi bi, twiw make ups yi bi a. Hɛn.
Wo na mo hu ɔmo nso a na wo twitwi wo ho kakra. Aa ne oh daabi.
Nanso wohu sɛ kaa bi, private kaa bi agyina na waba. By na mpanimfoɔ ɛso so na na na na na ɛpɛ me. Young boys mpɛ me. Sɛ wo size mpɛ wo. Me size mpɛ me. Nti woamfa wo size da. Deɛ medi kan ne no woeɛ no deɛ na ɔyɛ me size. But ɔno n'akyi no deɛ na ɛyɛ mpanimfoɔ. Deɛ wɔsua wɔn koraa bi a 50. Ei! Nti me papa mpanimfoɔ 60 years, 65. Hɛn ɛfiri 45 de rekɔ. eight sixty years mu ɛna na wofa wɔn nti na wɔn wɔ sika.
Wɔn bɛ fie bɛ paki kaa. Ebi bɛ fie bɛ paki kaa me maame hunu na me wɔ mpenafoɔ bebree nyɛ sɛ baako. Hmm na awofoɔ no antumi anka nkyerɛ wo sɛ deɛ woyɛ no ɛbɛha wo daakye. Me maame no ɛno na woyɛ a wode hwɛ no hmm ɛno na woyɛ ma ma hyɛ ne dwa a ma bie ɛyi apɛtɛkyen baa ma na wotɔn. Wow. Ti adwaman no kɔ ɔbaa sɛ mɛma ne ma wo sika na ma hyɛ ne dwa. Ɛno bi na mede anya dan a yɛde te mu. Nti me ara na mehwɛ no. Nti ɛyɛ adwuma a meyɛ, mmarima pɛ na mepɛ nea yɛde didi. Nti otu me fo na migyaa sɛ nea ɛkɔm beku no. Mm. Nti ɔno koraa ɔbɛ sɛ woyɛ. Okay. Eh, nti mmarima na ebi tumi krahye wo a wo a me mempɛ wo no na maboa no yɛabo deɛ me me mempɛ no no. Na mo abo no.
Ɛɛ eh, sɛ wo na mepɛ wo a na maboa no yɛabo deɛ me mempɛ no no. Nso ɔbɛsa bɛpa me kyɛw na masan no atena. Metumi kɔ boro bi obi bɛrima kɛntɛn ka metumi boro no pam na ɔmo da fam nsu. Ah, meka sɛ me ne wagya. Ɔmpa wakyɛw. Ah, ɔmpa mekyɛ waa.
Wa wanta o Jimmy o wa sɛ o sɛ ne yɛfrɛ wanta. Wanta. Wanta o Jimmy o mepa akyɛw Jimmy o mepa akyɛw Jimmy o wa na mepɛ o mepa akyɛw Jimmy o. Metumi gyina ɔkwasia bɛrima fo me mpɛ wo si ebiem Jimmy foɔ. O, ɔbɛba. Awarefoɔ,
gya wɔn yere hɔ bɛdi wɔn ba ne wɔn nana akyi. Ɛba bɛbɔ me kunu mu pa me kyɛw sɛ mepa kyɛw me ne me kunu sei ne sei ne sei. O, me mfi. Nyɛ ara ne wo date nko ara deɛ abɛte aka me so. Nti me nana a na me gyaa wɔn. Me gyaa wɔn a me na me de aniɛden gyaa wɔn, me de dii wɔn atɛm kɔtwee mpena foforɔ ne na me de tan w'ani.
Wonsusu sɛ Tuomegya yi a ɛfiri 12 years wo no mu ne ho nneɛma yi a afei wɔntumi wɔhu sɛ ɔnyɛ wo deɛ yi, ɔno na ɛma wo saa tumi no a afei na mmarimasɛm no a a a a atu atɛse wɔ wo so. Wonnye nni sɛ ɔno ka ho? Mɛgye di sɛ ebia ɛbɛyɛ ɔno a ɛbɛyɛ ɔno.
Because sɛ wonyɛ ne dea nti afei ɔsɛe wo life. Because ne nuanom nyinaa saa adwaman yi mu ara ɔno ɔma wo nwale o. M'abusua mu no ɔma wo nwale. Me nua bi tumi wo one na ɔde ama mmarima tre wɔn nyinaa bɛgye. Wei ba bɛto din, wei ba bɛto din, wei ba bɛto din nti abofra baako pɛ no, ne papa yɛ tere. Yɛabɛto no din Mfantedin, yɛabɛto no din Ayigbedin, yɛabɛto no din Nkenadin. Na mmarima no ntena ase nsisi sɛ, Ɔse wei dea, ɔse wei dea, ɔse wei dea, na wɔn mmiɛnsa nyinaa. Ebi tumi behyiam mpo.
na woanoa aduane ma woadi. Wɔtumi ba hyiam bɔɔ ba hyiam na woanoa aduane ma woadi, woanoa aduane ma woadi.
Okay, nti na wo sister no, mm. saa na ne life no akɔyɛ. Ne nuanom no saa na ɛte, nua mmarima nso pɛ mmaa. na mmaa no nso pɛ mmarima nti yɛn nyinaa yɛ life saa na ɛte mpenatwe mpenatwe aa na na ne ne tromega na ɛyɛ mu saa tromega na ɛyɛ saa so wawale wɔ sunsun mu enyomlɛ sɛ yɛ da hɔ na trom tromega na ɛba dɛm a ɔne me maame ɛba bɛda me nuanom nyinaa ba ba bɛda me na m'ani bie ma me hu sɛ ɔba a ɛdɛm hɔ hyeki na mununkum asi na wapie no wapie a Wɔyɛ tietie tie a wayɛ rasta gu fam ti obia di a na me ntim akyekyere me ti me ntumi nyɛ hwee ti deɛ ɔbɛyɛ bi ɔbɛbɛyɛ wie di a ɔpie a na masan hu no na wapie kɔ mm. aha nti saa na na ɛte na wo nko na wohu me nko asɛm na na na mewɔ ani a na mehu no wɔ honhom mu nti ɔba dan mu hɔ ɔba dan mu hɔ ɛne wo maame bɛda

Ebi ayɛ me ayɛ me a o. Na wankohwim obiara adeɛ amfa ammrɛ wo sɛ ne yere no, wankohwim obiara adeɛ amfa ammrɛ wo pɛn. Sɛ saa no na ne wahu sɛ me me meegya ne hɔ nti na ɔba abɛhunahuna me. Hmm. Ɛhaa. Ɛnti wo ne obi te hɔ sei, wode adeɛ rema no. Ɔbɛda ne ho adi akyerɛ wo ma wo wasɔre adwane na ade kono na wasan nso ahwim. Three, three, Physical. three day, physical. Carlos hu bi, Prinsila hu bi, daa, daa koma hem, hemaa ne ba no, ɔhu bi. Meekɔ akɔtɔ.

Na wo te ha na w'akyi na metena. Wɔn tumi te me wɔn nne sɛ, sɛ mansesa me seat a wɔbɛgyaa asɔre no ahyɛ me. Na wɔbisa no sɛ, Adɛ w'ase a wo honhom hyɛ me so? Asɔre panin, mama of the house, maame panin a na ne kun yɛ ɔsɔfo na ne kun no wui na ɔkɔfaa ɔsɔfo foforɔ. Nti ne yɛkɔ asɔre a ɔno te first seat na me me me te na te n'akyi. Nti yɛkɔ a na ɔka kyerɛ me sɛ, Awurɛ, ɛfiri na ɔkɔ wo ba ntena ha bio. Na mese, Adɛ ma a? Ɔse hɛn wo honhom hyɛ me so ntsi sɛ woannya aha tsena a me mɛsesa me da me dabrɛ mm ntsi na ɔmmpɛ m'asɛm baa wɔyaree hɛn ekyir me na mo Yesu faa me so maa no ho tɔɔ me kɔɔ owu. Ɛfiri wo mmɔfraase nyinaa no, nnipa mpɛ m'asɛm. Nnipa mpɛ w'asɛm because of adeɛ bi a ɛwɔ wo ho. Baabi a mɛkɔ akɔtena, wɔn sɛ me honhom hyɛ wɔn so. Nnamfofoɔ ntam koraa no. Asɛ ɔmo se wei na asɛ ɔyɛ ne ho se sei asɛ ɛhɛn wahu. Nnipa mpɛ m'asɛm. Ok, yɛnhwɛ adeɛ. Na wo ka sɛ wo nuanom nyinaa no sɛ Tuomega ba a ɔne ɔmo bɛ da, ɔne wo maame bɛ da. Me hu. Wo tumi, da koro, wo tumi ka kyerɛ wo maame sɛ maa sei ne sei na me hu. So ɔmo nyinaa nim sɛ Tuomega no aware obiara? Ɛna Tuomega no nso ɛka sɛ ɔba bɛ sra yɛn. Eti woka kora wɔn se, Oh, ɔreba abɛsra yɛn. Sɛ wo Nyankopɔn rebɛsra wo. Ɛte sɛ deɛ Holy Spirit wodɔ, ɔbɛbɔ wo ho ban, ɔhwɛ wo so no. Nti ɔno nso reba abɛsra yɛn. Nti woka kora sɛ otra mɛga, wɔse, Ah, atra mɛga mu lɛdo. Ɔreba abɛsra yɛn nnɛ. N'ani agye. Na saa na n'ani agye. Enti wohwɛ abusua no mu a, tra mɛga di abusua no nya paa o. Papapapapa.
Ebi te sɛ. Ɔyɛ bosomfo. Wonyɛ awareɛ da. Wonyɛ sika da. Ntɔkwa.

Obeku no. Obeku bɛɛma no. Ae. Anaase sɛ ɔbaa no, obeku no. Wototɔ nnoɔma no.
Daabi, me a meyɛ ne dehyɛ no deɛ, ɔrenku me. Ɔrenku me. Wo a woreba abɛware me no, sɛ woyɛ nokorɛ nti, wo na obeku wo. Enti ɛmfa ho sɛ wo, woaware no na wo ne no atena na moawo, obeku wo. Obeku wo. Oh, obeku wo. Because woregye no afiri ne nsam. Ae. Sɛ wo ne me bɛtwe mpena na wonware me, na meretwe mpena awo wo deɛ, ɛnneɛ to a, mɛganyan wo. Wote atɛnte sɛ ɔbɛware me ayɛ me, me, me, me, me ho adeɛ a. Ada sɛ wo totɔ nnoɔma no aba no a wo bɛwu anaa sɛ wo yɛ wie a yie a koraa nto wo bɛwu. Saa na Tromega, Tromega ɔno nko na ɛte saa nanso sɛ saa na abosom, abosom no saa na ɔmo, ɔmo teɛ. Sɛ me deɛ Tromega na me nim no nti deɛ me nim na mɛka. Bɛka. Ɛhɛɛn me Tromega na me nim because mansosom abosom biara nti me nim. Okay. Ɛhɛɛn Tromega no pɛ. Sɛ nnomaa a wɔtakra wɔtakra sɛ nsu na ɛtu bɔ mu. Enti sɛ sɛdeɛ saa na trɔma agya te a, okay.
Ɛsono abosom biara ne wɔn mmara. Enti obi nso wɔ hɔ a, ɔno nso ne mmara no te sɛ wo deɛ yɛ adeɛ pɛpɛɛpɛ. Ɛhɛɛ, Enti. ɛsesɛ ɔma wonya awareɛ. Ɛna wobɛnya sika aa na wasan abɛhye sika no ahye koraa. Ɛna obiara nso mmu. Okay. Ɛna wobɛpɛ ntɔkwa, wobɛko aa na wonya asɛm nso so a obi a. nka bi ma wo da obi hu wano aka wo nyɛ saa na ɛte ɛsɛ ɛma w'ani adi ɛma w'ani adi nti obiara hu wɔn hu adeɛ nti nipa no ɔn mistake a wobɛyɛ no nti obiara suro sɛ onyɛ ok yo yɛntwa ho mfiri hɔ yi na yɛmmra wonyini sɛ sɛ wadi sɛ wosi twenty years ɔsɛ sɛ. ɛɛ ba bɛdi mm. twenty years. okay nti e, e, efie no a na yɛte mu no mm. na meka sɛ ɔmo pɛ ntɔkwa paa nti na metwi ɔmo boro wɔn naa no bɛrima no a mɛmɛboro no no mm-hmm. ɔkɔfaa maalam bi ɛde ne baayɛ na maalam no yɛ adura sɛ ɔbɛkum yɛn ntumi anyɛ yie mm-hmm. ɛna wɔsan so de me kɔ akɔma ahigbani bi papa ɔkɔn ɔkɔnfoɔ. Ntsi ɔkɔmfoɔ no baeɛ no, ɔdii amirika baa sɛ, Wo na yɛfrɛ wo Lidia? Anam sɛ, Aane. Na ɔse, Ah, obi de wo aba sɛ menku wo ma no. Na meyɛ no, honhom bi aba abɛka akyerɛ me sɛ woyɛ ne deɛ, nti sɛ mennim na mede me nsa ka wo a, sei ne sei nti, honhom no sɛ me mmɛpa wo kyɛw, nti mepaa wo kyɛw. Baa na m'adwene yɛ me sɛ ɛyɛ torɔmɛga no, nti ɔbɛpaa me kyɛw. Na me se yoo mate. Enti me me tee saa na me me se sɛ wo rekɔ akɔ oku me deɛ ɛndeɛ me nso so me rekɔ akɔ ku. Na me kɔɔ Trɔmɛga so na Trɔmɛga kyerɛ me sɛ me nkɔtɔ aborɔnoma ɛne ne besen ne ne wei ɛnfa mmra na ɔnku no ma ɛma me. Na me kɔ tɔtɔɔ na me kɔkɔ bɔɔ ne ne naked wɔ so na ɔyɛɛ yɛ. Wɛɛ wɛɛ wɛɛ wɛɛ wɛɛ annyɛ ye. Nti ɛfiri hɔ no. Ɛna ɛdidi mu aa na afei na na na mepɛ awaleɛ okay because na me nnamfofoɔ mmaa no nyinaa wale mhm. nti afei deɛ na m'ani gyina sɛ mɛtumi awa but ɔma agya no ɔma ahonwale mhm. mmarima a ɛba nso nyinaa yɛ mpanimfoɔ nti na mekɔ ɛdɔ sɛ menya young boy a nka mepɛ because mpanimfoɔ mu nyinaa wɔ wɔ yere sika deɛ ɔmbɛma obi paa ɛne wo apiepie ba obiara bɛkɔ no aha adan ama ana wote wɔn nyinaa wɔ wɔyɛ nti na mepɛ young boy bi ne no atena ɛna sɛdeɛ na me ho ntɔkwa ntɔkwa wei ne me ko no afei na mabrɛ nti da baako na metena ase na me werɛ aho na me werɛ aho me na menim sɛ nyankopɔn bi wɔ hɔ Nti mefaa akonnwa kɔ kɔtenaa bench kɔ kɔtenaa dua dua bi ase. Me meto nnwom nti na meto nnwom sɛ Awurade wo mmɛɛko adɛn na me nko ara me brɛ sɛ yei da bɛn na me soro ma bɛ pie paapee wo ba me ko because koraa me ti ma ma ko ako ako antɔkwa wei de wo nyɛ wei de me ni adamfoɔ. Obi akan me nti na me werɛ ahow. Nti mereto nnwom no, na mekyerɛ sɛ mpakyɛw, saa berɛ no yɛ berɛ a na w'ani reba wo ho so anaa? Na m'ani reba me me ho so. Wɔ awareɛ no a na afei worepɛ no. Na mepɛ awareɛ, but na nnipa nyinaa nso tan me. Ɛsɛ obiara mpɛ m'asɛm, me nko ara mako ako ako a. Sɛ m'ani bue sɛ me ne wo reko a, ade kyeeɛ ara me ne wo bɛko. Ɛɛn, deɛ ɛrebɛsi biara mɛdi nkan ahu. Sɛ mehu sɛ wo mede sɛ, ese, ese kan.

Sɛ mehu no nnɛ a, meda mma adekye a ɛbɛba mu. Nti mmerɛ bi me ne obi kɔko yɛ gay gay bi a wɔfrɛ no Dora. Mpakyɛ me ba, yɛbɛ yɛbɛkɔ hɔ. Ɛberɛ a ɔwɔ Tromega so no, ɛdeɛ bɛn ade na wodi guu mu ankasa? Because medwene asɛ asɛm yi a woreka yi ho ara a, mente aseɛ pi. Yɛde biribi dua wo mu ankasa anaasɛ dɛn? Anaasɛ asisire nkasɛɛ no a yɛde dware wo no ara na ɛtumi ma woyɛ saa nsɛnkyerɛnne wei? Ɛyɛ ɛyɛ trauma a ɛka honhom no ebi because me me nua bi no wobɛ wobɛ wobɛ wobɛtumi aho no. Me maame aberewa koraa no eighty years plus wontumi ne no nko. Wontumi ne no nko. Wobɛtumi abo wo papa. Na anaa no last week na ɔfrɛ me sɛ waboro wɔ bi ma wɔde no akɔ ahemfie. Wɔakɔ Samana last week no aberewa no.

asomdwie because sɛ m'ani bie sesei a ɛbɛsi bɔne nso so nko ara o ɛnyɛ ɛpapa nti afei na mewura ho sɛ ah nyame bɛn na wo deɛ yɛsom wo a ntɔkwa nko ara adwaman nko ara yɛabrabɔ nyinaa nyɛ ɛpapa obiara ɛtan me nyame bɛn ni saa na memedweneɛ Enti mefaa akonnwa kɔ kosii dua dua bi ase wɔ yɛn fie anim. Ɛna meda hɔ na mereto nnwom na Awurade wo mɛko. Adɛn na me nko ara me brɛ sɛ yie? Da bɛn na me nsoromma ɛbɛpue? Paapa ee wo ba mɛko. Enti metoo nnwom no pɛ ɛna metee nne. Akosua Lydia. Ɛna metwitwaa m'ani because na saa berɛ na ɛrekɔ akɔbɔ Seven thirty mu anwummerɛ ɛna ɛhɔ no yɛ village nti obiara wɔ dan mu ɛna ɛne no gyegyeeɛ ɛte sɛ deɛ obi ekuta mai mai maik a ɔkasa ma na ɛgyegye no Lydia Lydia Lydia saa na ɛgyegye nti me yam hyɛ saa ɛna ɔsan ɛbɔ ɔde ne deɛm Lydia na me se yɛ hwan ya ɛna ɔsi tie deɛ me ba bɛka akyerɛ wo no ɛna me se hwan ya ɛna ɔsi me si Tie deɛ meba abɛka akyerɛ wo no. Ɛna mese Yoo. Ɛhɔ ara na m'ani bueeɛ, na mehu Bɔdamni baako, ɔsɔfo baako. Na na ɔsɔfo no wadrɛse fine, abɔ ne coat black ɛna white hyɛ mu, ɛna wahyɛ ne shoe kam. Ɛna Bɔdamni no, Bɔdamni no ho ayɛ fi paa, na ne tiri hwi mpɛsɛmpɛsɛ, ne ho fi. Ɛna ne no bisaa me sɛ. Bɔdamni no ne ɔsɔfo no, deɛn na wopɛ? Na mese, Ah, na woane a wobisa me me me m'asɛm yi, wo anka deɛn na anka wobɛpɛ? Bɔdamni annee ne ho fi sɛ, Yi, deɛn na ɔwɔ a wobɛtumi de ama me? Mepɛ ɔsɔfo no. Na ɔse, Ok, mba bɛkyerɛ wo adeɛ, tie no yie paa. Na mese, Yo. Ɛna ɔka kyerɛɛ me sɛ. Wɔsɔfo no gyina hɔ ma Yesu nsi ananmu wɔ asase so, na bɔdamni no nso so gyina hɔ gyina gyina gyina gyina hɔ ma ɔbronsam nsi ananmu. Okay, mepa kyɛw. Ɔsɔfo no gyina hɔ ma Yesu nsi ananmu wɔ asase so, mm-hmm. ɛna ɔbɔdamfo no gyina hɔ sɛ ɔkɔmfoɔ, ɔbɔnsam nsi ananmu wɔ asase so. Mm-hmm. Prophetess, wei ne o first time a. wanya yikyerɛ bi sei a, mate Yesu din wɔ mu. Ɛfiri wo nkwadaa-berɛ mu bɛ nyinaa, na Yesu no, wontee ne din da? Na mennim no da. Torɔ mɛga na yɛ me Nyankopɔn. Se yɛ te kaa mu na kaa no rekɔ akɔhwe wɔ deɛ, deɛ, deɛ mɛka sɛ, Torɔ mɛga mu lɛdoo. Sɛ menam na mepatire a, Torɔ mɛga mu lɛdoo. Ɛte sɛ deɛ. Ɛdeɛ nnɛ mmerɛ mu no sɛ me fatra Jesus no na me nim me ni Jesus din sɛ me nim no trɔ mɛga no nti sɛ biribi ba trɔ mɛga mu lɛ do biribi to me a trɔ mɛga nti trɔ mɛga naa. Woankɔ asɔre nso da? Daabi daabi daabi daabi Roman asɔre na na na yɛ kɔ but wohu sɛ Roman asɔre nso deɛ me papa na ɛyɛ catkis ɛna ɛhɔ no ɛyɛ yi na rose ose ne kɔ a mo kɔ to nwom preaching papa bi ɛna ɛna me papa nso kura wie a. Ɔne na na ɛsan so kɔ Trump Mɛga yi so. Trump Mɛga yi so.
Ɛhɛn.
Ɛna Rome Rome asɔ no Jesus di na ɔmo mmɔ. Ɛyɛ Mary ni anim no. Mm. Nti mo Mary adom ahyɛ wo ma Awurade ne wo te. Wɔahyira wo mɛm wɔahyira. Nti Mary no na ɔmo som ne mo nti. Wo a wokɔ Rome Rome abea no Jesus no koraa no wonnim no. Mm. Nti Jesus deɛ. Na ne din ne nyi mmɛ wɔ m'anom. Okay, dabi dabi. Enti saa berɛ no nso no, wohu sɛ obi Kwasi Ada ɔkɔ asɔre na wohu no a, sɛn na na wodwene fa nipa no? Oh, okay. Na woanhyɛ da nhu bi saa?
Ma, na mehu sɛ amanfoɔ kɔ asɔre. But na me deɛ menim sɛ Trɔmɛga na na wɔkɔkɔ som no. Because sɛ Trɔmɛga ka kyerɛɛ yɛn sɛ ɔno na ɔyɛ, ɛhɛɛn. Nti me menim sɛ Trɔmɛ, wɔn kora wɔn ayera, because Trɔmɛga no se ɔno na ɔbɔɔ soro ne asase. Ɔno na ɔma nkwa. Sɛ wogye no di a, obiara ntumi nyɛ wo hwee. Nti sɛ worebɔ Yesu din a, ɛyɛ sɛ wo koraa woayera. Ɛhɛɛ, woayera. Enti meme koraa mɛtumi atwe wo afiri asɔre mu sɛ bra na trɔ mɛga na ɛbɛgye wo. Nti na metwe amanfoɔ koraa de wɔn kɔ hɔ. Nti wotwe binom kɔ hɔ? Metwe binom kɔ hɔ.
Twi bi mu kɔ. Ɛna wɔn kɔ yɛ abisadeɛ.
Ɛɛ na ebi mu sika yɛ ebi yɛ bebree amɛm. Bebree amɛm. Ɛyɛ atorɔtorɔ mɛga na ɔbɛgye wo sika adi wɔ yɛ a ɛmmɛm sɛ three na ade kɔɔ yɛ a one na ɛbɛbɛm two mmɛm. Ok nti ɛneɛ maame nfa mmusa o waka bɛtumi sɛ abusa nti wɔn a wɔde wɔn abisadeɛ ɛba torɔ mɛga soɔ no sɛ wotwa mu a. Nna dodoɔ sɛn na ɛbam na dodoɔ sɛn na ɛsɛe? Bebree mɛ mɛ ɛsiane sɛ me mɛ mɛ mɛ mɛhunu deɛ meyɛɛ wɔ Trump mɛga so a ɛyɛ eye. Nso still na na wo gyidie hyɛ mu. Nso meyɛ gyeni di si a wowɔ ato so. Me maa me maa me maa me ti wei. Ne wɔn nua me papa aduane ma na Trump mɛga ama na adura ma ne de gum. Nso so obi na gyee me maa me papa me papa afiri me maa me maa me maa me nsam. Nti na aduro na ɔyɛ maa na ɛfa ɛfa ɛfa so bɛ na ɛwɔ so. Na adɛn nti na wo papa.

Saa nti me papa wanyɛ me maame ho adeɛ bɛsi nnɛ. Mmm okay okay okay yoo yɛnsan mmra back ɛ. Nti wotee sɛ ɛnne bi aka sɛ ɔsɔfoɔ no gyina hɔ sɛ Yesu nsi ananmu ɛna ɔbɔdamfoɔ no gyina hɔ ma gyina hɔ sɛ ɔbonsam ɔbonsam si ananmu okay.
Nti ɔkaa saa na ɔse deɛn na mepɛ. Nna memese a, na waa wei a ne ne ho ayɛ fi sɛ yi deɛ, dɛn na ɔbɛtumi de ama me? Nti mebɔɔ ɔsɔfo no, na ɔka kyerɛɛ me sɛ, ɛnneɛ sɛ mɛ sɛ mɛtwuusu wɔ wɔ wɔ ɔsɔfo no deɛ a, mentie deɛ wabɛka akyerɛ me. Na nea mɛtwuusu no, saa na m'abrabɔ bɛyɛ. Na mese, Yiw, mate. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ. Sɛdeɛ me maame abrabɔ nyinaa yɛɛ ɛyɛɛ ɛyɛɛ ɛyɛɛyɛ no, sɛ mammɛfa wɔn Yesu a, sɛdeɛ me maame ne me nuanom abrabɔ nyinaa teɛ no, saa na me deɛ bɛyɛ. Nti me nso me gyina hu sɛ me maame abrabɔ ntɔkwa, me nuanom, mmɛɛmasɛm, nsɛmfodie sei deɛ. Ɛneɛ sɛ obi se Yesu sɛ metumi follow ne mabrabɔ bɛsesa deɛ a, ɛneɛ adɛn na memfa ɔsɔfo no? Ɛneɛ neɛ na me, na mepɛ ɔsɔfo no. ɔka kyerɛ me sɛ ɛneɛ me starte na menkɔ asɔre na mese yi nyina na wote ɛne no na mete ne no wote ne wasom sɛdeɛ mete ne masom ɛkasa gyegye sɛdeɛ mene wo kasa ae na m'ani abie mehu ɔsɔfo no hu ɔbɔdam ne yi but ɛne no ankasa deɛ ɛne ne deɛ mehu nipa korɔ ɔkasa ba ɛne ne na mete ɛne ɔsɔfo no nso wankasa ɔdam ne no nso ankasa ti ɛne na na na na mmɛmi na na ɛkasa nti me choose wiɛ sɛ ɔsɔfo no na mepɛ na wɔkyerɛkyerɛ mu kyerɛ me na ɔsɛ ɛneɛ me choose wɔ ɔsɔfo na menkɔ aso na mesi yi adoma mate na me so ei mo a mako wɔ kuro yi mu mɛsi dan akɔ aso na m'ani asɔre ataadeɛ mpo Me ntade nyinaa yɛ apus kelenke. Nti mekɔ kɔdaeɛ nti ɛbɔɔ me hu. Vision ne kɔɔeɛ no ɛbɔɔ me hu. Nti mefa me bench no kɔkɔsuo na mekɔ kɔdaa fast. Ba manka ankyerɛ obiara. Nti ade kyeɛ na me ma no. Babɛyɛ 7:30 to 8 mu. Mm, mefiri time no deɛ meka sɛ mekaeɛ because na adeɛ asa. Bɛyɛ anwummerɛ mu a ɛsum aba. Ɛna mede kɔkɔsi hɔ a na mekɔgye ɛyɛ mframa na na me kɔkɔ too nwom na yɛkɔ fa wei nyinaa baeɛ nti mesɔre kɔ kɔhyɛɛ dan mu dan nti ade kye anɔpa no na me mmɛto na ɛkɔm dɔɔ mu nti mekɔ akɔtɔ aduane ama wo ɛna mehu wɔ sɔfo no a saa bɛn no a wotu ɛɛ na ma wotu mehu wɔ sɔfo no a m'ani bieɛ no ɛna mehyia no ɛna wɔn no se awura na mesɛ ɛwɔ sɔfo mehu Mo sa, Yesu se memfa wo nkra mmerɛ wo sɛ, sɛ woanso wo na, sɛdeɛ ɔmaa me ne w'abusuafoɔ abrabɔdeɛ no, saa ara na wo nso wo deɛ bɛyɛ. Ɛnam sɛ, ah, ɔsɔfo, me mehuu, me, me, mehuu wo ne deɛ ɛka kyerɛ me sɛ sɛ mankɔ asɔre a, m'abrabɔ bɛyɛ sɛ, nti sɛ wo nso wabɛka deɛ ne wɔ ɔsɔfo, ɛhene fa na wokɔ? Na ɔse, o, Groba asɔre na ɔma soma no sɛ ɔma mɛte asɔre wɔ ha. Nna ohyia me na Yesu dwen me dɛ message no maa no ɔka kyerɛɛ me ntsi, nna mese twɛn me nkɔ. Merekɔ akɔtɔ aduane ama nkwadaa no, ɛnnɛ baabi ko a wokɔ no, me me ne wo na ɛbɛkɔ. Nti ɔsɔfo no kyɛn twɛn me kɔtɔ aduane ma mmofra no na megualeeɛ.
Mehuu no vision no mu naa no, ade kyeeɛ na mehuu no. Ɛna ɔno nso kyerɛ me sɛ Yesu se ɔmmɛka nkyerɛ me sɛ sɛ mansom no a sɛdeɛ me maame abrabɔ teɛ no saa na me deɛ. ɛte sɛ deɛ ne na mete yɛ ne kaeɛ no saa na ɔno nso bɛ ɛbɛka kyerɛ kyerɛ nti metu tale ɔsɔfo no evangelism a ɔkɔ nyina mekɔ kɔdwale me ne n'akyi kɔɔ no nyinaa saa da no saa da no ɔkɔ gyina paake so ɔbɔ mpaeɛ me ne na menye mpaeɛ bɔ sɛ yɛtra ma ɛgɛn yɛn deɛ yɛn mmɔ mpaeɛ nti ɔno mpaeɛ no a ɔrebɔ no na mesuasua ɛkyɛ sɛ ɔse fire holy ghost fire sɛ holy ghost fire holy ghost fire holy ghost fire nti agya meyɛ bia na mebɛɛ fie nti sunday na medwaleeɛ meekɔ asɔre no ɛwie mu wɔfo asɔre bɛɛ gyina nkyɛn yɛsom yɛ nyankopɔn suba wei deɛ nyɛ mm. fa magye yesu ma ɔsɛ sɛ ɔmobɔ mafuteɛ kuro bi sɛ maako ako ako nti baame mafii wɔm ɛna metwi fɔɔ mo so ɔmo nnim deɛ wɔ ɔmo nnim mɛmfii wɔ biaa saa da me ne obiaa so anko mm. because me na mekɔ asɔre koraa na mehyia wo sɛ wo mɛkye woaboa metumi ɛworɔ me mataadeɛ na kyewa abɔ me sesaeɛ no yesu maa me ɛsesaeɛ no baa yɛ mfiti aseɛ no a mekɔ asɔre no deɛ wɔn mo yɛ ya mamfii wɔn
wosesa wieɛ ɛsesa wieɛ no afei deɛ mekɔ asɔre no kora na wogyina mɛtumi asan akɔ akɔworɔ mamataadeɛ aboɔ na mɛgya asɔre no nkɔ bi ɛti statee ne deɛ ɛyɛ asɛm o statee ne deɛ mekɔ asɔre no na wɔreto nnwom no memfiri wɔn wɔreto nnwom no memfiri wɔn eti afei deɛ mebɛkɔ asɔre na bɛyɛ sɛ mant ɛna mpaebɔ bi so bɛɛ kuro no hmm. na mesɛ oke wei deɛ no yɛ sande asɔre eti deɛ mepɛ mpaebɔ no nso so bi abɔ ti fɛs da medu asɔre hɔ no

wo sɛ hɔ deɛ ɔde ne nsa bɛto wo tiri so na watwa ho na wate ahwe nti na mehu bi da sɛ na menkɔ adwo na mehu bi da nti ɔyɛ saa na nkurɔfoɔ kasa meyɛ honhom mu bɛwie no sɛ ɛsɛ asɔre no wɔ mu tu nti na mene sɛ na mente na mente aseɛ nti ɔsɔfoɔ no bɛbɔ mpa yɛ nkurɔfoɔ tete hwe na asɔre no wɔ mu tu anaa because ɛsɛ ɔsɔfoɔ wei deɛ ne danso wei danso nti ɔbɔ mpa yɛ ara na ɔba bɛduru mmɛmɛ so na ɔsi aha nnipa sɛ bi na mepɛ no nnipa sɛ bi na mepɛ no wayɛ asɔre no awura wonim sɛ tumi bi edi w'akyi paa ɛna bisɛ sɛ tra mɛga anaa. Ɛna ɔsi tumi bi di w'akyi paa na mehia saa tumi no nti wotwɛn me nti wamɔ mpa yɛ ama me ɛna ɔbɔbɔ deliverance nti na mede menim sɛ saa saa kora na wɔfrɛ no amanfo wɔtete hwe na wɔde nsuo yɛ akwankyerɛ yɛ wei nti na mehwɛ tumi ɔsi tumi bi tumi bi di m'akyi ɔpɛ saa tumi no ɛde ayɛ asɔre nti saa berɛ na wohwɛ na ɛyɛ tumi bɛɛ trɔmɛdana
ɛna ɔsɔfoɔ no sɛ ɔpɛ de ayɛ asɔre. Nti ɔmaame me tena agye nti wɔsan so pɔnyɛ no wɔsan sɛ wɔba bɛyɛ ne counseling amanfoɔ kɔɔ no wɔne wɔkyerɛ fa wei bra ɛyɛ ano atɔ kɛndɛ watɔ incense kyɛ sɛ ɔsɛ me deɛ menim nyamesom mu ɛne aka akyerɛ me sɛ wɔsɔfo yɛ yesu nsi anaa mu nti sɛ ɔyɛ ɔsɔfo kwan sɛ deɛ wɔyɛ biara no saa yesu ne pɛ sɛ wate ase nti me na menim menim nyamesom no nti ɔyeyɛ saa mema akwankyerɛ nti ɔne na ɔka kyerɛ me sɛ awura tumi bi de wakyi me mehia paa nti mɛtumi aboa no ano so wode tumi no aboa me ɛti wo deɛ gye wakyena bra me hɔ wɔ ɔdaa na me ne wo nni ho nkɔmmɔ nti anapa na meda na mefaa ka no mɛsan so kɔɔyɛ a nnipa san wɔ fie hɔ na yɛkɔtena no wakyerɛkyerɛ no akwankyerɛ saa na wanka nkyerɛ sɔfoɔ no a wodii kan huu no no sɛ sɛ tuesday na mekɔɔyɛ nti no na sunday ma ma menkɔ asɔre nti ne wednesday nso na mekɔɔ hɔ nti mekɔɔyɛ no ɛna wɔsan sɛ tumi no na ɔpɛ na me se a tumi bɛn na ɔseɛ me nkɔ nkɔdwene ho na me a menim tumi kora a ɔreka ho asɛm ɛti no obi asan aba ne nkyɛn a wɔne ne kasa ntumi dɛ mankra no koraa na ɔde ne dwane mebɛhu sɛ yɛ trauma dan na ɔbɛ nti medwane koraa mankra na fa ka no bae Dwom agya no a woyɛ yi Awurade ayi ne ho adi akyerɛ wo a ɔka sɛ. Sɛ sɛ mesom no a, ma m'abrabɔ bɛyɛ sɛ bɔdam ni, me maame m'abrabɔ no a me mempɛ no. Mm. Ɛno na wo ɔsɔfo wopɛ de a, ah. nti mankaa no kwa no dwane fie hɔ na mebɛɛ fie. Mansi wɔn so biam nti na mesan da asɔre no na mekɔ. Mhm. Na mɛka nkyerɛ wɔ sɔfo no ɛso so. Nti madamfo bi baa akorɔ soɔ na berɛ bi firi aburokyerɛ aba. ɛna berɛ a ne hom na ɔse obi me me ho yɛ me fɛ me me ho yɛ me fɛ nti ɔpɛ me nti berɛ a ne ba bɛsraa me anwummerɛ sɛ na ɔsɔ yɛ nna haadan ama me nti na mesan so de bɔ adwuma nti berɛ a ne ba bɛsraa me na ɔwɔ sogyani sogyani papa panin a ɔrɛnte fie ma na kyɛ sɛ tam a na woyɛ mprapramprapra a na mekɔkɔ asɔre no mu nyinaa na mesan de yɛ mprapra sɛ medeɛ na menim nyamesom no me na madwene me sɛ ebia menkɔ asɔre ɛkɛkɛ

wɔsi ee mo tie bi aba ha ɛna mehu sɛ ɛyɛ trɔma gya no ɔde trɔma gya no yi ne ho adi ɔda ne ho adi kyerɛ bɛrima bla ne kunu no de ɛde skrabo na meme dwen sɛ bla ne yɛ ɔbɛyifoɔ sɛ trɔma gya no sɛ wɔn no ne bɔ yɛn yɛ ho ban yɛ fra ho ɛboa ne ɛboa ɛboa ɛboa ɛboa ne ho ɛsɛ wahu ne adwa no deɛ nkyerɛ ɛne ne kyerɛ ɛkyerɛ sɛ Wo nkuta honhom pɛ nti na trauma bi ayi ne ho adi watumi adwane no. Yes. Ti saa na madwen yɛɛ me. Nso wonnim sɛ wapam no afi wo saa.
But akɔkora no anaasɛ sɛ sogyani no deɛ kɔ so ane ne mfiri. Ɔnyɛ obi kunu nso deɛ ɔnyɛ ne hwee. Singre wine ba a ɔbɛpɛ ɔde ano wɔ bi. Nti ɛkɔbaa no saa no na madamfo no sɛ ɛnneɛ neɛ wote hanom a ɛmmoa wo nti ma yɛmmra Accra okay nti anɔpa na meboaboa ɛmɛ me ho na me ne ne baa Nkran nti yɛbaa Nkran no no wɔ ne dan brododan bi na na na ɔte mu nti ne brododan ntaabodan kɛseɛ Accra ha ne dan hɔ ɔnyɛ agorɔ nti sɛ wobɛtumi aha adan deɛ nyɛ yie nti wobɛhu obi wɔ address Ekuntan firi efiri Nkranyaba a ɛyɛ brodo dan ntaabo dan bi a mmaa ne mmarima nyinaa gu mu ti mu tɔn brodo yɛsɛ sɛ ɔbɛ kuro no mu a wobɛ wobɛka so wɔ kuo kuo kuo kuo firi hye mu na ɛsi ɛsi hɔ mene ne baa na ɔse wɔn ɔna han dan na nsuo bi kɔ mu nti yɛnkɔ so yɛ ha ansa. Sɛ yɛ ɔboa wɔ ne dade mu, ɔbɛn mu na ɔte. Box kora na ne nneɛma gu mu, bag kora wɔ ne bi, ɔbaa na ɔkɔ akɔsɛ ne bi de aba. Nti saa berɛ nyinaa na wowɔ he? Na wowɔ he?
Na yɛfiri hɔ aba nkran. Dabi, na wowɔ he?
Na ɛhefa na wonya vision? Akorɔ so no, ɛna menya saa evi evi evi evision no. Nti menya na mekɔkɔ asɔre kakra na ɔsɔfo baako no se, memfa honhom no mmoa no no, ɛna megyaa ne hɔ kɔ no. ankyɛ na madamfo no firi akra ba akorɔ so ɛna ɔno de me ba nkraa nti obi na de me ɛnam obi so na me ba nkraa nti madamfo no de me baeɛ ne wɔn ho ni dan nti brodo ne ne abɛtena wɔn nkraa ase nti abɛtena mu no sɛ na brodo wura ne deɛ aduro na ɛtɔn hmm. nti yɛbaeɛ brodo no nti yɛbɛtena mu na ɔkɔmpere ne kyerɛ sista no sɛ ah tumi bi di ne ne n'akyi a etumi ne ha no hmm. nti ɔmpam me mfiri ha hmm. me soso na me nan yɛ me yɛ nti brodo no ntumi ntɔn nti wɔsan so se huhum bi hyɛ me so a huhum bi efiri me me so hyɛ ne so nti ɔyɛ saa na ɔpam me nti me na meyɛ hairdresser hmm. nti mekɔ pɛ adwuma bi a na meda hɔ nti meyɛ yaa. akyire wɔn nso no sɛ mfon no na me blaste no na mekɔkɔ pɛ fitting shop bi ɛwɔ da da da da kɔma cable. o de o ntɔkwa na saa. as ɛn eh, sɛ ntɔkwa deɛ o yɛ nkwa deɛ mo bɛ nti sista no na ɔba bɛfrɛ mi sɛ o ɔmo wɔ kɔ asɔre nti me ma yɛn kɔ asɔre no ɛna mene ne kɔ ɛde yɛ yɛ kɔ ɛno wɔyɛ ɔbaa ɔmo a mo hyɛ saa ataade white ɛna ɔmo de red abɔ ɔmo bi. Me deɛ yɛse wɔ asɔfo yɛ Yesu nti no nti asɔre biara yɛ asɔre me na menim mu nti yɛkɔɔeɛ no maame ne bɔ mpa yɛ soa nsuo frɛ ɔbɔfo Michael ɔbɔfo Elijah te sɛ ɔkɔm a na wahyɛ nkɔm nti wɔduu mmɛmɛ so no gyina sɛ ah ah nnipa sɛ bi de ɔmo ho ana awura mɛsɛ w'ataadeɛ ayɛ wɔ sɔfo de wayɛ asɔre Tumi na ɛto mu no bi na mehia. Mm. Honhom na ɛdi w'akyi no mehia paa de ayɛ asɔre. Ɛna me sɛ tumi bɛn trɔ mɛga na ɔsi mehia paa de ayɛ asɔre mɛhyɛ w'ataadeɛ nti wo deɛ gyina nkyɛn ha ɛma me ɔno nso ama mpaeɛ ama na ɔbɛbɔ mpaeɛ ma amanfoɔ no tete hwewieɛ na ɔsɛ mehunu me me me kɔnkɔdwen ho

ɔyɛ hohohohohoho asɔre no biara ɔbɛhyɛ nsu ama wɔadware fo da wɔta abɔfo abɔfo ɛne yi bia ɔmo a wɔhyɛ white white white a red bom no bia nti adeɛ bɛrima adeɛ san na wo kɔtua sika kɔdware ɛ anɔpa akɔtua wo sika ne wɔadware anwummerɛ nso no akɔtua nti na metwam akɔ akɔdware ɛna ɔno hu me na ɔsom ase yɛ mmɛfrɛ me mmerɛ no Okay. Na mede mba akata ne me nneɛma no si ɛna mekɔ. Na wɔsi ei tumi bi di w'akyi paa na mehia. Hmm. Mehia tumi no de ayɛ asɔre pa awura ɛdeɛ na apɛ na so wɔ me dɛ mepɛ awale o. Mepɛ sɛ bɛrima tumi wɔ na ɔsi hwɛ mewɔ ba mɛma me ba no awale o.

mɛkora na wahyɛ nsuo galɔn ma ahaban wɔ mu ɛna spray spray bi wɔ mu sɛ mefa ndwale seven days deɛ mehu bia mmɛka nkyerɛ nam so first day medwale yɛ n'afɛ deɛ na m'ani asan abie first na m'ani abie a na mehu nadeɛ ma mesan adwale nsuo no hɛɛ m'ani abie rɔfrɔf mehuhu demons ehuhu nneɛma tumi sa. foto na ɛbɔ hɔ na abɛhwɛ koraa na adane demon bi afisa afei mehuhu nneɛma asɛ dif different bi ɛne sɛ ɛda ɛda ɛda bi na mehwie nsuo no guiɛ seven days ne so na ɔso anam abɛfrɛ na mekɔɛ na ɔsɛ a ah, woayɛ adeɛ sɛ wɔdwa me sɛ agya mahwale o two days pɛ na mehuhuhu nneɛma nti mato nsuo no gu ɔno ɔsi ah wasɛn me plants hmm. ɛna mi si ɛyɛ agya nsuo a medwale wie yi a ebi pa koraa da ne edi mu hmm. wei ada ne sɛn ahoma honhom no soso mi ntumi ntumi akɔ akɔtɔ agu ɔsɔfo yi mu fuu yɛ adɛn na mama mɛka nkyɛn no wankyɛn ni mu ama na mi si ɛgya deɛ mi hu no nya wa nti mato nsuo no gu ɔka kyerɛ mi sɛ. Sɛ wɔhu me wɔ me shower hɔ a, ade a ɔde bɛyɛ me, e, ɛfiri ɛna de de de de kɔ no, ɛma me nsi ne hɔ biem, ne ne kɔmpaa ne hɔ biem. Sɛ ɔhu me ɔbɛkye me, na me sɛ ntumi ansi hɔ biem. Wɔtwa wɔ su. Wɔtwa me su.
Wɔamfa wo tumi no ama no nti wɔtwa wɔ su.
Nti Da baako na mesa tee sɛ wɔrebɔ mpaeɛ sɛ Yesu sɛ agya na menkɔ asɔre nti mekɔ asɔre akɔ. Nti wogu so a ɛkyin sɛ. Ɛkyin sɛ menya asɔre. Ɛna baabi a wobɛwura biara na deɛ ɛte mu. Wɔpɛ tumi no.
From again nso so Yesu sɛ sɛ mesom a m'abrabɔ bɛyɛ sɛ bɔda no mu ne maame ma m'abrabɔ yi. Adeɛ no a wo wo mpɛ no. Asɔfoɔ nso pɛ. Deɛ ɔno frɛ no sɛ ɔyɛ sɔfoɔ no ɔpɛ. Ɔno nso pɛ.

by ebi a ebi a trauma adwa na wɔn san so pɛ pɛ sɛ mmɛboa wɔn ɛhɛn na na na na na mi deɛ mi nti aseɛ mi deɛ na mi nti aseɛ jo nti mi ti sɛ wɔn bɔ mpaeɛ na mi kɔɔ hɔ ti mi kɔɔ sɔfo no a na wɔn dɔɔso ɛyɛ pa paaki so ɛda ɛda kɔma keebu mu post post post office wɔ. paaki bi da nti na ɔmo bɔ mpa nti ɔsɔfo ne frɛ wei no watete ahwɛ obu afa so sɔfo ne frɛ wei nti na megyina akyi na ɔse awura no ogyina hɔ no bra mekɔ na ɔse ee deɛ te wo so ni ɛ mede ɛkɔ kɔkɔkɔ na na me ne mmerɛ na ɔpam ɔmo ɛnyɛ ɔno ana frɛ o
ɛna ɔpam ɔmo ma nkasa na ɛgya mekɔ kɔtena ase nti ɔmo yɛ atɔ na ɛkɔ nam sa Sɔfo wei pɛ na wanka sɛ memfa Tramaga no mmoa nyɛ ɛfa nyɛ asɔre ti. So wapam me koraa a, mɛsan so akɔ hɔ bio mm. na mahwɛ adeɛ. Sɛ me deɛ mekɔbɔ mpaeɛ. Mm-hmm. Ti another day na wɔn san bɔ mpa na me san kɔɔyɛ. Ti wɔn bɔ nyinaa nso na me nim mpaeɛ bɔ because na me nim sɛ wɔka sɛ seeseese na me nim mpaeɛ. Nti wɔn yɛ anam so meyɛ fire fire fire holy ghost fire na amanfoɔ tete hwi nti akyire. wɔsan yɛ no ɔsa sɛ awura a wogyina kyerɛ hɔ bra mesan atwe me gyana sɛ ee ɛyɛ wa ɛyɛ me deɛ fa ho mu suo kɔ wo ho nsɛm ebebebebebebe na ɔsan apamo me bie na mesan kɔɔyɛ ɔsan yɛ yɛ a na ɔsan kɔ na ɔsɛ mɛsan akɔ bie bi because wankasa mesan so mfa trauma ɛga ne ma no nti mɛsan so akɔ okay nti ne three times na mesan kɔɔyɛ ɛna ɔse awura abra wo akokoduro paa o mama pam wo saa nso so wabɛn mu mmu da baa na woba nti ɛnɛ dɛ yɛ wo dee na ɔfrɛ na ɔde ne nsa ɛtoo ɛmeme so sɛ honhom bi ame na ɔbɔ mpaeɛ ɛmaa me ɛna tete hwee yɛ a faa so saa nti wɔsɔfo no bɛpɛɛ m'asɛm nti ɛkɔbaa no saa no sɛ ɔba me a mekɔbaeɛ no ɔbɛpɛɛ m'asɛm nti akyerɛ bisa me sɛ he na mete na me sɛ o kaa bi si ha na mete na me ne obuo biara wɔ ha sista bi na ɛde me baeɛ no wɔ ne dan na wama me na ayɛ bɛ kaa bi wɔ ha na mete kaa dada bi fitin shop kaa bi asɛ na mene me nneɛma akɔsi na mete nti ɛwɔ mu a na ɔyi vai te ɔsɔfo bi baa hɔ na ɔsɔfo no baeɛ na ɔhyɛ nkɔm ɔyɛ we ɔyɛ we nti ɔduu me me so mase a woyɛ pɔn a na wabɛhu me waa nam si nti yɛ pɔn yɛ no na ɔka kyɛ me sɛ wɔhuu me a na yesu kristo ɛka kyɛ me sɛ ɔnwale me hmm. ɔno nso so a wanyini sister plus a ɔkɔ apapa ɛpɛ ne nam sɛ nti me deɛ anyɛ me dɛ hmm. mepɛ young boy na wo yesu waa wonim me tirim sɛ mepɛ young boy hmm. nso wo se wɔsɔfo akɔkorɛ yi Ah, sɛ waa waka deɛ a sɛ wo yesu no waka deɛ a hmm. ɛneɛ sɛ yesu nka ahwe afei de woapene si sɛ wobɛware akɔkora sɛ na menim mu nde menim sɛ wɔsɔfo si yesu see deɛ nkyɛ sɛ ɛyɛ ampa hmm. yesu na aka enti obisa me sɛ he na metena me so wɔ fitting shop na mete na ɔsɛ oh, wasetena mu kora nyɛ na ɔma me 50 ghana saa mmerɛ na sika no so 2007 Enti na ɛyɛ sika a mpempem yɛ du. Ne bi kɔtɔkɔtɔ aduane bi yɛ. Ade kyɛ no paa na ɔfrɛ me sɛ me me me nyale mmra me hyɛ na me kɔɔ. Ne yɛ fa ka. So tuom atwa ɔba. Ne yɛ kɔɔ yɛ na asɔfo asɔfo na ɔmo ahyia. Na obi ara ne girlfriend. Ebi hyehyɛ club tops, ebi atatu wɔn ho. Na ɔmo de actions na ɔmo de asi hɔ. na wɔabubu apɛtɛsi no bi a ne de agu mu na wɔde malt bɔtoro asisi pono no so eti sɛ ɔde glass glass sa a wobɛfiri sɛ ɛyɛ malt na ɔwɔ no ba ɛyɛ ɛyɛ apɛtɛsi ne guinness na wɔde afra wɔ askins mu adanko daadaa de saa nti wɔn nom ne mmaa ne tete wɔn nom wɔn nom nti ɛwɔ na ɔsɔfo panyin ne nya akɔ na ɔsi hello na ɔsi hello ɛwɔ na ɔsi mo mo mpaeɛ mo sati mo tɔn. Ah, yɛte hɔnom a wɔwe nsa no o ɛwɔ bia ne ne mmara no na boys boys ne start yɛ na ɔbulo kotokoto lenge lenge lenge lenge sɛ medeɛ menim nyame ɛhɔnom a na mesɛ aduade mekɔ nam sɛ ɛno sɛ yɛdin wae wɔn na wɔn te saa ɛmɛ ɛmɛ ɛmɛ ɛmɛ deɛ ɛmɛ ɛmɛ ɛmɛ te saa ɔsɔfoɔ no sɛ ne nnamfofoɔ no na ɛte saa na ɔno deɛ ɔnte saa na mesi yoo eti nipa no so no se maa w'adwuma no ho mpayɛ na na egu so bɔ no w'adwuma no ho mpayɛ na nti ano waka waka wakoma ato yɛ onyame bɛyɛ wae ɔka te no se kwasiafoɔ saa na yɛbɛyɛ no na ɔka te hmm. nti na sɛ pii because na mɛ na mɛ na mɛ ho sɛ ɛyɛ ntoro na ɔmo bi hmm. because ɔmo mpaeɛ na ɔno mo nsa hmm. na obi afrɛ wo sɛ ɔmo mo mpaeɛ na na na na ayi ne ho mpaeɛ ana mo bɔ nti mbɛbɛ ho sɛ ɛyɛ atoro na ɔmo bi nti ɔmo wie yɛ no na wei ne ne mpena asɔre kɔ ɔyɛ hotels mɛ deɛ ɔsɔforo ba mɛ gya ano kwan. na nsa no deɛ ɔmo ama obi ano. mɛ deɛ na mɛ nom nsa mɛ na mɛ ni so ɛyɛ se nyinaa yɛ mɛ ni kan. ɛnom nsa ɛkyerɛ mɛga nko ho ɛkyerɛ mɛga ho ɔde ho ara ne nsa nti mu ɔkyɛ na menom yɛ nti ɛkyerɛ ade kyeeɛ bi na ɔsan so frɛ me ɛne ɛkɔ a baabi bie na dafo asɔfo ɛna ɛno no obi a ɛsoso ne ne ne ne mpena nti ewie yɛ no no ɛsoso ɛkɔkɔ gye hotel ɛna ɔne me kɔɔ yɛ ɛdi ɔsɔfo se ɔnwale me nti ɔne me ɛba abɛda na me te aseɛ maa.

ɛna ɔde bɔɔ hanki no na ɔse mɛ na ɔno ɔfa me fa mase na me se kɔfa oil